hello guys madzoka futi kuyoutube channel maita basa nekudzoka saka nhasi vhidhiyo yanhasi ne ndichikuratidza ibhutsu dzangu dzanditofarira although ndichidzifarira dzindine mazvinhu zvandisinganyatsofarire padziri ndakadzitenga udzitenga ndichitoti ndodzifarira but pandozodzipfeka unozoona kuti ha bhutsu idzi pane zvadzinoita zvandisingafarire saka ese mahigh hills gogo but nimwene one pay andirangu special pay flatry yandirongofarira yandangokuratidzayo hangu so ya yeah. please subscribe share comment and like this video uh, video iyi inenge ichifamba so ine ndichareta bhutsu idzi futi kudzireta from 1 to 10 kudzimaka like out of 10 saka kana iri zero out of 10 rota ndinasondzifarire kana dziri 2 out of 10 road futi handinyatsodzifarira but kana dziri 9 or 8 out of 10 road ndodzifarira but iwo ndine zvinhu zvishoma zvandisingayazofarira saka ya ndichatanga nefirst pay yangu aya mawages aya aya ndoafarira singaite ndoareta 8.5 because um, first of all ndofarira design yacho yakangoita mwaona so design yacho yakanaka but bhutsu dzakati chipe ndakatenga mushopu yakati chipe saka hadzinyanyi ku i think maybe kusarema kwadzo ndodzinoita kuti dziri comfortable saka maybe ndiri wrong ipapo bcause hadziremi like dzinoita kunge hadzinyatsotrustike ungoti maybe ah, pamwe pane zvichangoitika ndichifamba but ndonyanyisa kuzvifarira because ndofarira design yacho plus ndofarira material iye swed plus ndofarira dzakavhurika kumberi chimwe futi chasingayasofarire ndechekuti dzakanyanya kurebesa ini ndiri munhu agara akareba ndiri 1.7 meters saka kutopfeka bhutsi idzi ndokwanisa kutongopinda chii mutumeters hameno but ne ndakanyanya kurebesesa then uh, yeah saka 8.5 on those ones then on those ones of course turi cute tudiki chenenio pandakationa ndakati this one is perfect ndichagara ndichidzipfeka but bhutsu idzi dzinorwadza like kungofamba mbijana dzakutorwadza odzoka rikadiki kudai amenoti amenoti se dzichirwadza kudai the heel is thick but still inenge ichirwadza minoti pamwe maybe nyaya kuti yakanyanya kuenda pasi here apa handichanyatsozive kuti se ichinyanya kurwadza kudaro but ndofarira design futi ndofarira design of course uchitanga kuona boots unofarira design but panozodzipfeka uzonoti hadziri kurwadza sabhutsu idzi nyoti handinyanye kudzipfeka musho unoti dzakada kutoita kaunyowani because dzinondirwadza saka handinyanye kudzipfeka because dzinonyanya kurwadza saka ndodzireta six although i like the design mheno ndodzifarira bhutsi but like dzinorwadza unoita ugavedo vanhu vakatokuona kufunga mebva ugone kufamba negogo because kadiki but kane kachikushupa singaite um, so, uh, then uh, then ndine idzi bhutsu idzi idzi ndinodzireta 10 because one although ichitonge katsono but bhutsu idzi dziri very comfortable dzinofambika nadzo and uh, i like the design inoita kunge une mari like i love the design ndakamboona futi vanhu vakadzipfeka bhutsu idzi dzinongonyaso dzinonyatsobuda kana vanhu vakadzipfeka i love the design of this shoe saka ndodzireta ten yeah dzakatenga online nasomeone anditengera so ndichatomboenda pawebsite ipapo ndombonoti hakuna here dzimwe bhutsu dzakadai so online because uh, it's very comfortable and ndodzi ndodzipfeka paspecial occasion saka dzakaita finzi nyowani nyowani andinyanye kudzipfeka because ndodzigweshesa um, okay so that's a 10 then this one okay saka pandikapinda mushop this one ndakachiva kala this kala ikala isinganyanya kuwanika kune vanhu vese vese but ndakatenga ndisinganyaso ndichifunga kuti ndiri munhu anonyatsogona kufamba nekoko but pandakazonyatsoenda kumba ndakatozoona kuti ibhutsu idziri kudzinorwadza plus andinyatsodzi kwane dzine dzakabata kuti ndi, ndi dziri kurwadza dzakabata kuti ndinti hazvibude ndasaka ndaida kuita nodzidzosera but nguva dzandaida nonodzosera ndakashaya receipt ndakatozoona receipt one month yacho yekuti ndidzosere bhutsu yatokwana saka ndazokwanisa kudzidzosera saka ndichamboona kuti maybe ndaka mhene kuti munhu unondagumbo sei but ndichambotraya kudzipfeka ndonoti dzingafambike nadzo here but panditongodzipfeka pano pamba aish hadzitombofambike nadzo but anyway maybe ndokwanisa kuzozitengesa or kupa someone amema but i love the color i love mabhutsi ofuti dzine matips kudai so yeah i love it so ndaona kuti idzi hadzisi kukwana ndakadzokera futi kushop ikoko so this shop is called uh, novel Novo inotengesa bhutsu dzakanaka dzisingaite so ndakati ha kana ndingashaye pay yebhutsu dzakadai so because ndakabvira kare ndichidzichiva bhutsu dzakadai so saka ndakabva ndaenda notenga this color this uh, color and iyi iri comfortable inokwana ino zviri bho ndakatodzipfeka futi ka one i think yeah but pa pandakadzipfeka futi ipapo dzairwadza dzairwadza futi dzaisafambika nadzo nandakutoita confusion saka izvezvi ah dzakutoita kunge dzakasakara bcause ndaingonzi damage pandaifamba nadzo ipapo then apa payu pacho futi pane zvima zvimamarks kuti zvandikazvidhemeja nazvo saka ya ichi dzese dziri twins dzinorwadza guys and i would rate them i would say f because and at least idzo dzidiki dzinongodzipfekawo mbijana but this ones i feel like andimbofe ndakadzipfeka bozonyanya but this one I'll try to practice kuti ndinyatsonoti dzinyatsirwadza here kana kuti maybe zvezviri muimagination yangu saka idzodzo dziri two dzese dzinodzireta um, six foot ya ya nangodzipfeka futi kawane then dzimwe nechina abijana then izvezvi ndakuenda mulast pay yangu so this one is my favorite shoe Yes, I love this shoe. It's from uh, Forever New. Forever New, I think iri kuno kune kuAustralia. I think, I mean, memo kana iri international, but I think kana muri mudee muno muchitani yazoziva. Uh, ndofarira bhutsu idzi dziri very comfortable ndesystem yekuchengeta maprize inini hameno kana achizviita kuti handitomboswera kubvisa mastika esaya so ya yeah. bhutsu dzinodzifarira plus ndodzandonyanya futi kupfeka because ndofila ungeri although ndaida kudziisa paspecial but uh, pana imwe bhutsu yandingakwanisa kuisa paspecial ndaifunga kuti pane dzandaida kuzoshandisa dzimwe dzandaida ndichadzishandisa more then idzi ndodzisapa special but manje ndangone one special idzi ndaida dzisapa special but ish ndodzega dzinotofambeka nadzo idzo dzidzi plus ndofarira kale yacho black black inopfeka kana inopfekeka kakawanda wanda vanhu havazonyanyi i think chinozongobatisa kuti kuti one kuti kunyanya kudzopfeka idesign but vanhu havazonyanya kuzviona stereke kuti chi uramba uchidzokurodza bhutsu one kakawanda so iyi ndo yanda yanya kupfekesa ende inongondiitira kunge business women like iri very comfortable hazinyanye kurwadza plus ine futi material yange nambotaura kuti ndoifarira singaite material yeswedi so ya yeah, this are my favorite ndodzireta 10 saka idzi dziri 2 ndodzazvinoreta 10 kana mazvinotisa ndofarira bhutsu dzine point chero idzodzo futi dzine dzakavhurika apa ndodzifarira but ndakutya manje bcause maybe dzingarwadze futi ndakatenga futi dzikafai dzakavhurika apa saka anyway i hope you guys enjoyed this video kune vaye vaingorequesta kuti tsungi tsungi we want um, something to do with fashion i hope kuti ndakusatisfyai and then ndichaita futi imwe video yakadai so but iyone ndichiita zvehembe but ah, hembe inoti inoti inoti boy but ndichatsvaya kutsvaga hembe dziri you know unique zvakasiyana nomedzimwe kuti ndiita sei ndikwanise kukuratidzai so yeah i hope you guys enjoyed this video uh, please subscribe share and like subscribe share like comment yes Ah, moshia so ndokone pavideo yacho inotevera evhiki rinouya so guys thank you so much and see you next week bye